Law Chin History and Culture Researcher timi channel in kan don ṭhan hna i atutan cun zeidah kan chim lai ti si ahcun Mirang kai lio chan i ramuk bawi kong le cun cunbik paraltha a sinak kong ti bantuk pawl kha tutan ah chim ding ka vun i timh ṭhan mi si. Hihi ka YouTube channel video clip tete a uar phun na si ahcun subscribe rak ka tuah ve lo ti kha ama se bik ka sawm kan duh mi si. Hihi video clip tete ka chim mi Chin history kong ka chim mi chungah hin Tahchunhnak ah, a khua a peng a tlang kong kha biatak tein khan ka chim lai lo. Zeiruangah kan ti si ahcun, Laimi kan zapi caah theih a herh ko ka timi tete lawng kha chim ding ka timhmi si. A ruang cu tahchunhnak ah, Chuncung nih cuka cu an va tuk hna i, an va tei hna i, cu bantuk cu a va cang tiah a hleiin khan chim ding kai timhmi kha a si lo i kan laimi caah theih tlei a si ko hi cu theih a herh ve ko timi ka thimmi tete lawng kha ka rak chim hna lai i i hika ka chimmi chung lawngah hin i khat le khat i remlonak a chuahpitu khat le khat i dohnak a chuahpitu ti bantuk kha a si khawh chungin hrial ding kha kai timhmi si ca cu a bik ah nan theihthiamnak lai ding zong kha sawm chih ka vun i duhmi hna si. Ia hmasabik ah a biapi ngai ko tiah ka ruahmi pakhat vun chim ka duhmi cu mirang kai lio i ramuk bawi pawl kha an si. Ia pakhatnak ah chief ramuk bawi cu hodah si ti si cun Pu Chan Bik Falam asi cun pahnihnak ah Pu Lal Luai Hakha Thantlang cun pathumnak ah Hautin Khup tidim tonzang kha si cun palinak ah Pu Lal Sang Hakha cun panganak ah Pu Khairuma ti kha si Lusei Hills ti kha si cun sap rap ram uk bawi ah cun Pu Van Nawl Falam cun thlang thlang hmun ti si cun pahnihnak ah pu van awng falam lumbang cun pathumnak ah pu oi kual falam khongli cun palinak ah pu kapsun falam laizo cun panganak ah pu zahauta hualngo saipi cun paruknak ah pu mangkung hakha sulkhua pasarihnak ah pu lian hmung hakha zokhua cun pariatnak ah pu ral er Hakha, Parhfintlang, cun pakuanak ah Pu Khai Kam tidim khuasak ti kha a si. I cucu chief le sub ramuk bawi pawl kha an min cazin pawl kan vun theih khawhmi tuanbia an tialmi kha a si. Hi hika hin a pakhatnak bik ah John Bik paral ṭha a sinak pakhatnak hika zawn te hin vun langhter vun chim ṭhan ka duhmi a um cucu zei de si ti si ahcun AD thongkhat zariat le sawmriat le kumruk lio ah John Bik cu Mirang ralkap bawi Raikis nih Kalemiu Indin khua an rak au ti si a rak auh ti si Cu ahcun zeiruang dah a auh kan ti si ahcun Chin miphun nih khan kawl le mar le mawm ti bantuk kha an va tuk lengmang hna, an va ramh lengmang hna tikah Mirang ralkap bawi Raikist nih cun Con Bik cu mi va ramh le chim nan hman caah Laitlang ah kan rak kai lai i thisen suak lo tein Laitlang ah kan kaiter u, kan luhter u tiah Con Bik cu Kalemyuk Inding khua a rak auh i cuticun Mirang ralbawi Rakis nih cun a rak ti. Hi Con Bik nih a lehmi cu hika zawn i a ralṭhat tuknak pakhatnak cu Laitlang ah nanmah zong rangkai a hau lo, kanmah tein kan i uk kho ko tiah Con Bik nih a rak leh ti si. Hi ralbawi pa nih cun a thaw i a ti ṭhanmi cu ṭha tein na mi kha va chim hna law e ti ko tiah a ti ṭhan nain mirang pa nih cun a ti ṭhan i Con Bik nih cun a duh lo ti si. Zeiruang a duh lo ti si ahcun miphun dang uk cu an duh lo hi lio chan ah i kanmah lai kan nunphung ning tein khan ram ukphung ning te khan kal le mah tein i uk kha an rak duhmi a si i mi kut tang um kha an rak duh lo caah Con Bik nih cun cuti cun a rak leh i thinhun bu tein Con Bik le a kut tang cu Laitlang lei ah an rak kai an rak kir ti kha kan hmuh khawhmi a si. Hi hika hin Mirang ral Laitlang an phanhnak kong kha tlawmpal te hi tutan ah hin vun chim chih ka duh. Hi Mirang nih Kawlram thlanglei te Kawlram thlanglei kha kum saupi an tuk hnu ah Kawlram chaklei cu tuk hram an hun thawk. Cucu AD thong khat le zariat le kum nga kum ah khan si edi thongkhat le zariat le kum nga kum ah khan a si i mandale siangpahrang mindung min fapa tibo min i kum hlei ruk a si ah khan an tlaih i cucu india ram ah an kalpi inn thong ah an va thlak hi inn thong an thlaknak ah cun nuam tein an va chiah ti kha zong kha kan hmuh khawhmi a si i cu tibo min cu zeitik an thi ti si ahcun thongkhat zakua som thongkhat zakua kum kul le kum nga kum ah khan a thi hi amah kum he a thi ah khan kum sawmruk a si hi thongkhat sariat sawmriat kumruk ah hin mirang ralkap raikis le a ralkap cu laitlang an hung phan culh ve ti kha tuanbia kan hmuh khawhmi a si hi thongkhat za riat sawmriat le kum sarih march ne kul le naruk hi mirang ne laitlang tukhram an thok caan a si ti kha tuanbia kan hmuh khawhmi a si hi laitlang a tu dingmi mirang ralkap a kaimi phu hi phu hnih in an i ṭhen an ti hi a phu khatnak cu ralkap milu thongkhat le zaruk le kul le hnih le cun an kuli labor thong hnih le sawm sarih le pathum an si an ti hi cu stocket lei in an rak kai ti kha tuanbia kan hmuh khawhmi a si cun a phu hnihnak ralkap cu kanko lei in a kaimi an si thong khat zuriat sawmruk le pakua bak khan si ralkap thangkhat le sawmruk le pakua kha an si an kuli labor pawl kha thong hnih la sawm sari la pathum kha an si ve ṭhiamṭhiam cucu kan kolai in a rak kai mi ralkap pawl kha an si ti kha kan hmuh khawh mi an si cuti cun laitlang ah an rak kai i laitlang cu tukhram an phak ti kha tuanbia kan hmuh khawh mi a si i a tang mi Mirang ralkap pawl nih Laitlang zeitindah an tuk kan doh i Combik nih zeitindah bia a rak leh hna i zeitindah Lai nunphung in Mirang nih Mirang kuttang kan um nain zeitindah kanmah miphun hot le ca le kan uk ning phungphai te i tlaih in zeitindah kan rak cawlcangh timi kha a hnu video zongah ka chim ṭhan lai caah khan. Hika ka video na hmuh khawh zungzal ve nakhnga ding ca subscribe in uh, thazaang rak ka pe ve lo like in siseh comment in siseh uh, thazaang rak ka pe ve ti kha adongnak zongah vun in som chih in duh mi hna se i hika kan video ah hin uh, lai nunphung ha pe tlai in chim awk ai tlak ko tiah keimah nih ka ruah mi paoh kha ka rak chim lei uh, hi cu chim awk ai tlak theng lo nihin ni caan ah hin kan zei kan ti lai lungrual lonak a chuahpitu a si khat le khat i entainak le khat khat i siknak a chuahpitu tuanbia a si ti ka ruahmi paohpaoh kha keimah nih a si khawh chung in hrial kai tim lai ti kha hika zong hin vun theihter chih kan duhmi hna a si i a hnu video kan i tong ṭhan te hna lai